Wairākei, Ohākī, Kawerau, Rotokawa, Mōkai, Northland and Tauhara. So, are Māori landowners with geothermal resources preparing to participate in the age of geothermal electricity?
Na, i tukuna atu tā mātou kaikawe kōrero a Te Hemara Rauhihi ki te pūmanawa o te whenua Ngāwhā i te rohe o Te Arawa ki te kimi whakautu ki taua pātai.
Koinei a Rotorua. He whenua ngāwhā e urutapu tonu ana. E koropu pū ake ana tētahi huarahi hei oranga mō ana uri. We're in a battle for mana over the wai. Everybody is saying that the geothermal doesn't belong to us and we say that we have a cultural right

Nā Mōkai i para i te huarahi mō ngā uri whenua o te Waiariki, e rua ā rātou whare hiko ngā whā ināianei. Kei a Tauhara hoki tētahi, kei Kawerau ētahi atu, engari tērā tētahi whakaakoranga kei reira mō ngā uri whenua ngāwhā o Te Arawa. Me whakarāhui tātou katoa kia pai ai te haere o tēnei kaupapa. He kaupapa tino nui tēnei. Kei te tāheke hoki ahau, ko tīmata te mahi o tērā, ā, e pai ana te haere o tērā. Mō ngā uri o Tāheke HC kei te Rāwhiti o Rotorua, kua tīmata noa atu rātou ki te hanga whare hiko. Ki a mātou o te o te komiti nei, ngā rawa kei raro i a te tāheke, ngā whenua o te Tāheke HC, nō ngā hunga e whiwhi pānga ana ki taua whenua rā. Kāre nō te hapū e kāo, nō ngā hunga, nō rātou ngā hea. Ko te wawata, kia hoki mai ngā pūtea ki te whenua nei. Koinea te mahinga kai o tō mātou pāpā me tō mātou māmā. Ko taua mahi anō, he rīwai, he kamokamo, he paukena, he kānga.
Mai rā anō ko te mahi ohanga o runga i te whenua Pāmu mai, ngahere mai, māra mai, te oranga o te hau kāinga nei.
Tama atu hainatanga ki te, ki a Contact, koa katoa mātou, koa katoa. I haere mātou ki Houmaitawhiti, i whakatū hui i reira mō te hainatanga o te, o te take nei. Ngā wawata a, a Te Tāhiki. E whakaae ana a Contact, ngā mahi a Contact, kei te whakaae mātou, engari mehemea he āwangawanga, ana kua kōrero mātou ki a rātou. Kei te taumata tuarua o te mahere hanga whare hiko a Tāheke me Contact.
E toru ngā rua, tētehi kei te taha o te hūnua, tētehi kei ia muri iho, kei waenganui o tēnei. Pīrangi te iwi nei ki te Te tapaina he ingoa ki ngā, ki ngā rua nei. Ana ko te rua tuatahi ko, ko Kuirau, te mea tuarua ko Waikite, a, tapaina tēnei ki te Ariki. Te Ariki tēnei te take nei he tino wera.
Me te whakaaro hoki ki te tahuri ngā kaipupuri whenua ngāwhā o Te Arawa ki te whakawhanake i ō rātou wai puia, kāore e kore ka hū ake te wera o tēnei take ki te kāwanatanga. We've been working with Paihenahena, working with our Ngāti Pikiao whānau because this is an opportunity for all of te waka o Te Arawa to work together, harness the wealth that geothermal can finally give us. Ā, e whawhai ana mātou ki, ki ngā kaunihera, ā, te huarahi a Toi, te huatahi a Toi, ā, te Rotorua Nui a Kahumatamoemoe, tērā kaunihera hoki, kāre rātou e mōhio ki ngā kōrero, ki ngā āhuatanga o neherā. Nā te mea ki a au nei nā, he kiritea rātou. The cultural right is based on us having fed our people off of that geothermal power for many, many centuries. That that geothermal energy was used and harnessed for wellbeing, warming our kaumātua and our kuia, all the greatest talks, all the kōrero was had in these pools. Nā, kua oti te wā papaki ngutu, ināinei ko te mahi he whītiki i te pūngao o te puia.